Merheba. Ji hin sebebên ne di destê me de. Ev tu nêzîkê mehek ye, me nikarî em vîdeoa çêkin. Ew pirsgirê kêmekî hatin çareserkirin. Hûn dizanin hilbijartin hebî warê me hat dorpêçkirin û dîsahan pirsgirêkên me yên teknîkî hebî niha jî dewam dikin. Ema em ê îdare bikin. Em dest pê bikin. Em ê di vê dersê de behsa cêhnavên nîşanê bikin. Cêhnavên nîşanê. Wekî hûn dizanin ji beriya niha ev cêhnav, wekû cînavkên şanîdanê hatine binavkirin, hê ji Seydaya Celadet Bedirxan bigre heta roja me wisa tê binavkirin. Heval no şan yanî li vê dê peyva xwe rê şan e. Çi eleqa şan û nîşanê bi hev re heye? Yanî dibê şan û şeref Heta tirkî jî dibêje şan şuhret. Yanî şan tiştekî cuda ye, nîşan tiştekî pir cuda ye. Wano wê dê peyv şaş hatiye pênase binav kirin. Ya rastî cih navên nîşanê. Niha cih navên nîşanê di nav xwe de dibin du beş. Ji beşekî re me gotiye cih navên nîşanê yên madar yanî ev, evê, ew, ewê, û cîhnavên nîşanê yên dan çêker hene heval no. Yanî beşa du, qismê du cîhnavên nîşanê yên dan çêker e. Cîhnavên nîşanê yên dan çêker jî bi yayê pêk tên. Mixabin heta niha ev qet ji nehatî ji nedîtî ve hatiye dîtin. Şiya biyayê pêk tê. Mamosta Celadet Bedirxan di pirtûka xwe de ev cihnav dane û wekû cîhnavê nîş yanî cîhnavê şanîdanê yên qarsane bi nav kirine. Piştî wî mixabin di demên dawî de qet hatine jêbirin û hatine avêtin qet di piyasê de nemane. Ev jî şaştiyekî pir mezin em jî bêjin. Di vê dersê de em ê cîhnavê nîşanê yên madar bidin û di dersek were de em ê cîhnavê nîşanê yên dançêker bidin. Cîhnavê nîşanê yên mader, madar, Ev in heval nû. Yên bi avê pêk tên, herikdartiyê pêk tên, herikdar in, du grûb in, yanî du ref in. Yên bi wayê pêk tên, warê pêk tên, yanî wardar in. Herikdar û wardar, me wisa bi nav kirine heval nû. Niha em dubare bêjin û divê neweşbîrkirin. Di zimanê kurdî de wate li tîpê hatiye varkirin. Girêdayî vê çawa çêdibe? Niha li vê dê ve ya halê hazir jê re ve tê gotin di zimanê tirkî de. Me jî ji wê dê kopyê kirî anî em bi kurdî jî ve tên gotin. Me gotibî navê wê çi ye? Navê wê av e. Av çi ye hevalno? Av herikdar e. Herikdar çi ye? Ew tişta hingê wê demê li cem te, nêzîkê te diherike. Ev jî heman tişt e, temaşe bikin, ev, nêzîk, evê, nêzîk, ewî, nêzîk, li vê dê, li cem min, ewan, li cem min, nêzîk, îşte herikdar. Ev wardar e. We ware. Heyîna wardar. War. Yanî ne li cem e ya war. Em bi war pênasa dikin. Îhtîmal e war ne li gel min be yan jî em behsa tiştekî dikin. Herikdar li cem min e. War ya ez behsê dikim ya Nelce min yanî ya behsa wê tê kirin. War. Zanî? Vê dê. Ew, ewê, ewî, ewan. Niha li vê dê xala sêyemîn ya em dixwazin ser bisekinin e ye heval no. E. E. Halê hazir cînavkên wekû cînavkên şanîdanê têne binavkirin heval no. Cînavkên şanîdanê yên xwe rû Û yên tawandî tên binavkirin. Xwerû tawandî çi ye? Xwerû ev, ew, yanî ev ve cîhnavên me yên kesî ne heval no. Ew, yanî ev xwerû ne. Zadar wekû xwerû hatibîn binavkirin û madar jî wekû tawandî hatibîn binavkirin. Me dersê wê dane hûn dizanin. Cênavkê şanîdanê yên tawandî Vî, vê, van, wî, wê, wan. A ve. E, wî, wê, wan. Werhasil ew jî dibêjin cînevkê şanedanê yên tewandî ne. Celadet Bedirxan jî di pirtûka xwe xwe de dibêje heval no, dibêje e tê bi kar anîn. Yanî ferq ev e. Ferqa cîhnavên nîşanê û cîhnavên kesî ji hev veqetîne eye heval no heyîne. Me berê gotibî di zimanê kurdî de peyv di dengçêkira dest pê nakin, dema a be yayê digire, dema her heft dengçêkerê dibin heyê digir, li vê dê heye. Li vê dê çişme re dibêje heval no? Dibêje heyîna ward heyîna herikdar. Heyîna herikdar, heyîna wardar. Yanî heke em vî vê van, wî wê wan wekû cêhnavê nîşanê bi nav bikin, wê demê cêhnavê me yên kesî Hemî cih navê nîşanê ne. Tiştek wisa nabe. Di zimanê kurdî de du tiştê wek hev ji bo tiştekî nayê bi kar anîn. Yan jî tiştek ji bo du tiştan nayê bi kar anîn. Heval no. Merdî dewlemendîtiya kurdî ev e. Dewlementiya Kurdî ne di gotinê de ye, di kirinê de ye, di rastiyê de ye. Heke vî vê cihnavên nîşanê bin, wê demê hemî cihnavên kesî cihnavên nîşanê ne. Evin o, ferqa we ev e. Tişta cihnavên nîşanê û cîhnavê kesî ji hev vedqetîne e ye. Heyîne ya behsa wê tê kirin me berê jî gotibî e çi bî e ya behsa wê tê kirin. Çimkî dema em vêdî nîşan dikin edbê ev ê yanî ne ez im ne kesê yekemîn e kesê duyemîn e ya behsa wê tê kirine ev ê Vê dê bi eyê jê tê veqetandin. Cîhnavên nîşanê bi eyê ji cîhnavên kesî têne veqetandin. Wisa nabe. Yani nabe tu bêjî vî, vê, vê, wan ev cîhnavên nîşanê ne. Wisa tiştek wisa nîne cîhnavên nîşanê. Zanî? Bi eyê jê tê veqetandin vê dê temaşe ke Celadet Bedirxan jî behsa vê dike. Dibe li Celadet Bedirxan dibêje ya rastî de eye. Hin ciha eyê bi kar naynin ema mirov eyê bi kar bîne baştir e ji bo cêhnavê nîşanê û cêhnavê kesî tevlî hev nebin. Li vê dê divê ew were bi karanîn heval no. Me got ev herikdar in ya nêzîk ya cem e avekî bifikirin. Tu diçî ber avê sekînî ew av di wê bêhnê de, di wê saniyê de, di wê kêliyê de derbas dibe, diherike. Nêzîk wê bêhnê li cem te diherike ev av e heval no. War jî ya behsa wê tê kirin. Vê de em çi dibêjin? Em bê heyîna herikdar, em bê heyîna wardar. Af ev tîpên dawî mesela heyîna herikdar ya xweyî, heyîna herikdar ya aîdî. Ev zaten hûn dizanin giştdar in evan. Ev tên guhertin heval. Mesela ew ên bêjin vê dê ê ye. Me got dengçêker guherdar in vê dê ê ye. Ew ê bêjin, ew ên bêjin. Na evan li were me li vê dê çend hevûk bi kar anîne. Li vê dê ew heye. Di cih navê Zadar ew heye. Li vê dê jî ev ew heye hevalno temaşe bikin ew niha ew ji bo hemî kardere nayê bi kar anîn. Gelo ne cih navê ew ne cih nava nîşanê ye? Cihê lêkolînê ye. Çimkî ji ber ku vê dî jî heye heval no. Li gor min zimanê kurdî lêkolîn kirî, di tiştên wek hev nayêne bikaranîn. Heke hatibe bikaranîn sebebekî wê heye û sebebekî wê diyar heye. Yanî sebebekî wê zanistî heye. Li vê de ew heye, li vê de jî ew heye. Ew. Temaşe bikin. Ew ê kir. Kir. Evî kir. Evan kir. Ev kir. Tamam. Bikin. Nabe. Ev kir. Yanî di qewlan de guhertinek heye. Gelo ew an jî em bêjin ev ne cihê navênîşanî ye? Divê were lêkolînkirin. Divê dijî temaşe bike. Eynî tiştek e. Ev got, ew got, em li vê dê ew ê jî binivîsin, ew got, ev got, ew got. Nabe hevalino. Temaşe bikî qewl tê guhertin. Çi dibe? Divê daçeka demê were ber.

Step felsefeya vê zimanê nehatiye kirin. Lazim e yanî demên dirêj, aqademiyên mezin, grûbên fêris, pispor li ser bisekinin, hemî ziravtiya ji hev veqetînin. Em nav felsefeya wê dikin. Ev çû dibe. Ev kir nabe. Ev got nabe. Ema ev çû, ew çû dibe. Li vê dê de kardêra çû qanûnên kardêra çû cuda dişixulin. Em hatin dawiya dersa xwe. Di dersa were de em ê cihnavên nîşanê yên dançêker ya yê yên bidin. Ev cihnav pir girîng e, ji ber ku heta niha pir hatina paşguhkirin. Mamosta Celadet Bedirxan kêmekî behsa wekî ya ema pişt paşhatiyên wî qet behs nekirine, ji nedîtî ve hatine dîtin û stûna hevûka kurdî li ser vê tîpê hatiye avakirin hevalno ya ji ber ku tirka gotiye Qaynaştirma herfi, me jî gotiya tîpa kelêjandin û em derbas bîne. Wisa nabe. Îro bi xatirê we me bişopînin, bibin abûne, qenala me belav bikin, ev ziman zimanê me ye, heyîna me ye, rûmeta me ye, şerefa me ye, em bi hev re mezin bikin heta bi derse we re bimînin di xêr û xweşiyê de.